Essalowmaleýkim hormatly gyzykly kanalyň agzalary we myhmanlary. Ýagşymysyňyz? Bu gün hem adatça bolşy ýaly men siziň bilen örän gyzykly we peýdaly maglumatlary paýlaşaryn. Şu günki wideomyza başlamazdan öň men sizden kanala agza bolup laýk basmagyňyzy, teswir ýazyp dostlaryňyz bilen paýlaşmagyňyzy haýyşt edip soraýaryn. Geliň onda şu günki wideomyza başlalyň. Bir uniwersitetiň filosofiýa mugallymy bilen talyplar içki gözellik, daşky gözellik we şahsy ösüş hakyndaky mowzuklarda jedelleşipdirler. Elbetde, ýaşlar daşky gözellik has wajyp diýipdirler. Sebäbi seniň aklyňa, şahsy ösüşiňe garamazdan, sen owadan adam bolsaň, ähli ýerde seniň üstünlik gazanmak mümkinçiligiň owadan bolmadyk birinden has ýokardadygyny belläp geçipdirler. Emma filosofiýa mugallymy munuň bilen ylalaşmandyr. Filosofiýa mugallymynyň pikirine görä, daşky gözellik bilen bir derejede içki gözelligiň hem bolmasynyň gerekdigini nygtapdyr. Soňra ýaňky filosofiýa mugallymy diýýän zatlaryny mysalda düşündirmek üçin jübüsinden on dollar çykarypdyr we Ynha diýipdir, şu on dollar kime gerek diýipdir. Her kim, ýaňky talyplaryň ählisi maňa gerek-de maňa gerek bolupdyr. Soňra mugallym diýipdir, men şu pul bilen bir zat etjek häzir men şu pula diýipdir. Ine şeýtjek diýip, mynçgalap, mynçgalap görkezipdir. Entägem gerekmi diýipdir. Hawa, hawa, her kim hawa diýipdir. Ondan soň ýaňky şol puly ýere zyňypdyr we üstünden guw edip depeläpdir. We ýene-de ýaňky puly galdyryp, entägem her kime gerekmi diýipdir. Talyplar hawa hawa gerek diýipdir. Soň ýaňky mugallym talyplara ýüzlenip, Ynha serediň diýipdir. Eger şu dollaryň gymmaty diňe daşky görnüşinde bolan bolsa, onda men şuny mynçgalandan ýa-da depeländen soň şunuň bahasy bir köpük bolardy diýipdir. Belkem nol. Ýöne munuň gymmaty daşky görnüşinde däl. Şol sebäpli-de muny mynçgalasaňam, depeleseňem, şunuň gymmaty gaçanok diýipdir. We siz hem şony bilýänligiňiz sebäpli, men şu puly mynçgalasamam, depelesemem, şonda-da gerek diýip dursuňyz diýipdir. Ýagny gepiň keltesi içki gözellik bilen Daşky gözellik balansda gitse gowy diýipdir. Ýagny şol mynçgalanan bolsa-da, depelenen bolsa-da şol on dollar on dollarlygyna dur. Ýagny diýmek isledigim, siz hem şu wagt okap, bilimiňizi, şahsy ösüşiňizi, ýagny şahsyýetiňizi ösdürseňiz, kämilleşdirseňiz, gelejekde her hili kynçylyga garamazdan siziň özüňiziň bahaňyz ýokarda bolar diýipdir. Ynha dostlar, şunuň bilen şu günki wideomyzy hem tamamlaýarys. Eger siz şu wideony halan bolsaňyz, onda gaýrat edip kanala agza boluň, laýk basyň, teswir ýazyň we dostlaryňyz bilen paýlaşyň. Siziň ähli tutan işleriňizde üstünlik arzuw etmek niýeti bilen, indiki wideolarda görüşýänçäk, hoş, sag boluň!